Hello guys, welcome back to my page. Nihin cu Kawlram chungah cangmi kahdohnak thawngpang bultan tete tlawmpal tein kan rak chim ṭhan lai i kan video rak zoh ve cio dingin vun sawm ṭhan ka vun in duhmi hna si. Atu lio hrawnghrang hi Kawlram chungah cangmi thawngpang a kan thanhtu media tampi an um i kan Lai media tampi an um ko caah khan rak chim ve lengmang kha mi chimcia le chimcia rak chim ve lengmang kha a herh ah khan ka ruat lo i cu ruangah cun caan sau nawnpi ka hun i dinhnak zong kha a si i sihmanhsehlaw kan video a rak tlaihchanmi tampi hna nih chimpiak ṭhan dingin comment ah le cakuat tete in thazaang peknak forhfialnak tete nan rak chim lengmangmi kha ka hmuh tikah khan khua caan ah cun vun chim pah lengmang zong hi a ṭha ko rua ti kha ka ruat ṭhan i cu ruangah cun tuni ah Lai ah ka hun kai ṭhan i bia ka hun chim ṭhannak hi a si. I a pakhatnak bik ah chim ka duhmi cu a luancia August thla ni kul le ni khat zinglei suimilam paruk hrawng hrang ah khan Maguedai Myaimyuhne ah a ummi khuate pakhat pawngah hmun a khuarmi Kawl ralhrang minung sawm thum in sawm li laka hrawng hrang kha PDF ṭangrual phu hna nih an luh hnawh hna i an kah ciammam hna i caan zeimazat chung an kah hna hnuah khan ralhrang lei kha minung pahleihnih a hmun ah an thah khawh hna i tam ngaite kha hliamhma an tuar fawn. E cu tikah a thi lomi a dang minung panga zong kha an hriamnam chiah in mipi ralkap sinah khan an i ap ti kha kan hun theihmi si. I cucu kan ca thawngpang ṭha pakhat a si rua tiah ka ruah i a hmaisa bik ah hun chim ka duhmi si. I tutan na an kahmi sakhan hi Miaimiu ne lei ah a sual ngaingaimi Miai khuate lei hrawnghrang ah a ummi pawl kha biatak tein harsatnak an pek hna i an inn an baohpiak hna i an thil te pawl kha an firpiak hna i cuticun hna a hnawk ngaingaimi ralkap Phukhat kha an si. Cu hna cu tutan ah Myaimyone lei ah a ummi PDF ṭangrual phu hna nih an luhhnawh hna i an kah hnanak hi si ti kha kan hun theihmi a si. I cucu a pakhatnak bik ah hun chim ka duhmi a si. Cun a pahnihnak ah kan vun chim ka duhmi cu a luancia August thla ni kul ni ah khan Sagaing Salingci Myu chung ah Myu paw chung ah a ummi Myu Mahye sakhan pakhat kha le ralhrang le pyusawṭhi pawl nih kumhmun khuarnak ah an hmanmi ṭhuoiauhzung pakhat kha mipi ralkap ṭangrual phu hna nih an luhhnawh hna i an kah ciammam hna i caan zeimazat chung an i kah hnuah khan ralhrang lei kha a hmun ah minung pasarih an thah khawh hna i a dang pali zong kha hliamhma fak ngaingai an tuar fawn tiah theih a si. Cu lengah mipi ralkap lei nih khan ralkap nih an thih takmi meithal le kuan zeimazet zong kha an chuh khawh fawn hna ti si. Hi tutan ah hliamhma a tuarmi ralhrang lei minung pali zong hi an hliamtuarmi kha a fah ngaingai caah khan a thimi zong an va um len kho men ti kha an ruahdamhmi si. Cucu a pahnihnak ah thawngpang ṭha hun chim ka duhmi si. A pathumnak ah hun chim ka duhmi cu Sian ramkulh Ṭawngpai lei ah cangmi kahdohnak kongkau he pehtlai in tlawmpal te ka rak chim ṭhan lai. Asian ramkulh myohpai lei ah hin pa-u detah hi a um i cu pa-u miphun chungah cun aa ralkap hriamtlai phu hnih an um i a pakhatnak cu PNO an ti hna i PNO pawl hi ralhrang pawl hi biatak tein daihnak a tuah i aa ralkap he ralhrang pawl hi a ṭangṭimi phu an si. I a dang pakhat hi PNLA an ti hna i anih PNLA hi mipi ralkap sinah a ṭang i biatak tein Ralhrang a do vemi phu kha an si. PNLA hi minung zawnga in thongkhat lakkar hrawnghrang te an si nain hriamnam ṭha tein a ngeimi an si caah anih hi a ṭhawng ngaingaimi phu an si ve ti khawh an si. I atutan ah August thla chungah khan ralhrang pawl le tunai ah kan chimmi PNO pawl i bawm in PNLA pawl i an umnak hmunhma control neme chungah khan an lut i kahdohnak kha an tuah ti si. Cu tikah cun mipi ralkap a simi PNLA le Karani defense forces pawl ralkap pawl i bawm in biatak tein kahdohnak kha an tuah ve. Cuticun ralhrang pawl le PNO cu Karani ralkap pawl le PNLA kha i bawm in cuticun an i kap hna i caan zeimawzat chung an i kah hnuah atu August thla chungah hin Ralhrang lei kha minung sawmli le pariat an thah khawh hna i a dang zeimazet a tam taktak kha hliamhma an tuar fawn i cu lawng si loin meithal kha zunhlei nga le drone pahnih le kuanfang tam ngaingai le ralkap nih hmanmi hriamhrai phundang tampi hna zong kha an lak khawh fawn ti kha kan hun theihmi si. I phundang in kan chim si ahcun PNLA hna nih tutan ah teinak an hmuh i ralhrang lei kha tam taktak August thla chungah an thah kho hna ti kha ka hen hun chim ka duhmi si. Kan video kha share piak peng khawh kan si. Culong si loin kan page te zong kha follow rak kan tuah ṭhan ve u ti kha hun chim ṭhan ka duhmi si. Nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Bye bye ule.